Haçan garaşdyň?
Iki ýyl gulluga gideňde garaşdym-a. Gülläp garaşdym, aýlap, ýyllap garaşdym, üç ýüz altmyş bäş gün bir garaşdym. Üç ýüz altmyş bäş gün bir garaşdym, ikisini goş. Goşsaň näçe bolýar? Aý, epesi wagt bolýandyr ol. Garaşdym-a men. Dogrudanam garaşdyňmy?
Hawa. Oýun edeňokmy?
Hehe garaja aýtdyra. Uzaklarda gün ýaşar, yşkyňdan kalbym joşar, ýarym saňa garaşýan. Ýyldyzlaryň astynda. Menem size garaşýan. Demir ýoluň üstünde. Gitgä ol geliň-ä. Wiý, bize diňe bularam garaşyp duran ekeni. Garaşyp duran ekeni. Ýör baraly-da baraly.
Peteň barmy peteňiz, peteňiz? Men petek göterýänlerden näl ujyň, gelnejeň göterýär, pe-pe, gelnejeňdedir petek, gelnejeň. Wiý, petek diýende şu petegi näçinji wagon aldyň? Ýedinji wagon aldym ezizim şony. Bilýäň-ä biziň howlugyp barýanymyzy birinji wagon almaly-la, dikdi. Aý, gelneje, haýsy wagona minseňem hemmämiz bir otlyda bir wagtda barýarys, bir-birden gidemzok biz. Gyň, ana, ýör, ýör, ýör, gowy. Giň arkaýyn, giň. Ýör. Salawmaleýkim, Garry kaka. Haw, waleýkim essalam, saglyk, gurgunlyk mini? Hawa, hawa, Gowumy garaşyň, ýagdaýlar?
Ýagşy, ýagşy. Geldiňizmi sag-aman? Hawa, aý, şu hemme zadymy aldymmykan diýýän, ol bir zadym galan ýaly bolup dur-da, haw. Aý, ýok, goý, Hemme goşumy aldym, öz-ä bolmara bir. Esasy agramly ýüküm galan ýaly bolup dur. Aýo alypsyňa hemme zat tüweleme goşlaryňy alypsyň gowy çagalar gowmy gelnejem dagam oňatmy. Wiýh ha a şo gelnejeňi aldyrypdyrynda how.
Alýo how Merjenjan çagam git şu aýtdygyny sag gapdalyndaky goňşularaz aýt çep gapdalyndaky goňşularaz aýt şu aýtgyny kakam ejem bilen otluda etrega toýa barýa diýip Joram jaň etdimi? Etmese özüň jaň edibaý. Çemme kişi bilsin men gidenimi. Şu bar kişä aýt. Çek gyzym. Howwa git. Oho men bärde bärde men bärde men bärde ine men ine. Bärde. Ine men saňada aýtdymmy? Saňada saňada aýtdym. Aýtdyň jan owan goňşy golam ilen çalan bala çaga obada jor olaň hemme kişä aýtdyň. Waý dura dur demiň al göm gök bolnuňla. Ho-how!
Näme gaharlanýaň? Otly gitjek bolup dur-a! Uu, kakasy şoňa gahar edýäňmi? Hawa! Otlyň gitjek ýeri bolmaz, petek elimizde!
Petek eliňde bolsa otlyny dyrmaz-a sen wah diýip! Bally-bally ýüzüme ýygyrt düşýä, giň gany! Ýör, ýör, ýör, ýör, ýör!

Muňa sebäp Nemeli agam? Hawa. Ýakyn günlerde toý etjek bolýar. Sizi näçe wagt öňünden gürleşseň gowy bolýar. Nemede inim, bagşy diýeniň hil-hil bolýar, hil. Käbir bagşylar bir aý öňünden, käbirini alty aý öňünden. Aý, bizä näme, şu toý başlamana on bäş gün galanda aýtsaň bolýar, baryp ýetişýär. Hawa, şu wagtam toýda aýdym aýdyp dur. Hawa. Jaň geldi, o toýa yza aýtdyk, bu toýa gaýtdyk. Nemem gaty görmedim ol. Ýok, gaýtam begenip badede dabaralap biziň gaýdanymyza begenjek bolýar. Biz gaýdamyz soň aňyrda toý başlaýar. Hä, şon ýalymy?
Hawa. Hawa, onda arkaýyn bilmerin. Bar bermelidami?
Hawa, hawa. Münýäs, düşýäs.
Alýas, gaýdýas. Münýäňiz, bir şadyýan şowhunlyk bilen gideris-dä bize. Aýdym aýtman gitmek bolmaz-a, dogry dämi? Derderim saçly, eý galym başly, Görmedim. Hormatly adamlar!
Hormatly ýolagçylar! Bereket ak ýaýla arasyna gatnaýan otlymyz Bereket demir ýolundan ugraýanyny size mälim edýäris. Onda näme? Aýdym-saz bilen toýa!